Hitan'ny lisany rehefa hoe misy olona zany mibokona be izy a, dia manoro izy hoe ah io lesy bainina a, rehefa ohatra hoe te ho tsara tsara forme ialahy dia mila mihinana protéine dia ahenahena kely ny glucide dia ohatrohatran izao ny lipide dia dia ialahy hoe ah ye ye ok ary ok fa tena tsisy olona tena manazava mihintsy hoe ahoana izany hoe tena mihinana protéine izany. Anisan'ny zavatra tena mba nahaliana anah mihitsy izany taloha satria ny olona rehetra dia mitantara an'izany daholo hoe mila mihinana protéine dia hoy zah hoe le protéine le poudre ve? dia hoe aa tsy le poudre ka fa le le protéine e! eny e dia kay le izy a, amin'ny sakafontsika rehetrarehetra kay a misy protéine dia raha ohatran'izany resahantsika androany miaraka eto amin'ity a. karazana video vaovao tia izay mampafantatra anao manome fahalalana anao avy amina olona tsotra izay efa efa niaina aina kely an'izany za moa zany tsy hoe dokotera tsy inona tsy inona fa mba olona tsotra dia mi se documenter dia manazava anareo mahitsy be hoe ohatrany ahoana izany izany hoe mihinana protéine izany dia voalohany indrindra aloha izany an, ny tsara ho fantatra aloha izany dia ny protéine tsy hoe ilay poudre izay hohanin'ny ry zalahy ilay hoe ilay misy bandy bokona be avy any anaty salle dia ilay avy mibata be izy dia misotra an'ilay hanina iny dia ialahy tonga dia hoe ah iny izany ilay mahabokona fa tsy mahafaty ve iny? dia ohatran'izay moa izany ilay eritreritra foana fa iny izany no atao hoe poudre ana protéine izany an, poudre de lait moa izany izy iny an, Dia zavatra ohatran'ny hoe ohatran'ny hoe hanampiana fotsiny izany anie izay hoe fanampin-tsakafo moa izany raha ny filazako azy manokana, tsy haiko na izay no tena mot ma- ma- mahavita mandika an'ilay hoe complément alimentaire. Fa rehefa hoe mila mihinana protéine izany aho dia amin'ny sakafo isika isan'andro aho dia misy protéine, fa isika fotsiny izany no mitsinjara an'azy mandritra ny andro dia asiana an'io ny sakafo. Dia raha ny fomba fijeriko izany ohatra izany eto Madagasikara dia ny protéine dia anisan'ny zavatra somary sarotsarotra kely ny mihinana azy indrindra raha hoe hohanina amin'ny fomba madio tsara izany dia ianao izany no mila mandanjalanja an'izay. Ny mahatsara ny protéine aloha izany dia rehefa mihinana protéine ianao dia lasa mahazo muscle satria protéine no sakafon'ny sakafon'ny muscle izany e, dia avy eo ianao koa lasa Ahoana moa izany rehefa ohatra hoe misy regénération izany ao anatin'ny vatanao dia rapidapida kokoa izany ny vatanao amin'ny resaka récupération raha matory tsara koa moa ao anatin'izany misy condition be dia be izany ilay izy dia matetika, tsy hoe matetika fa tena lasa salama tsara ianao rehefa ampy tsara ny protéine dia mazava tsara moa izany fa ilaina ho an'ny fahasalamana, mila voalanjalanja ao anaty sakafo izany ny atao hoe protéine. Fa eo amin'izay zany ilay fanontaniana hoe ahoana zany izany hoe mihinana protéine izany, firy no hanina isan'andro sy ny sisa sy ny sisa. Dia io moa ilay misy resaka be dia be hoe deux grammes raha mikotrana, De gramme isaky ny poids de corps raha mikotrana dia ohatra hoe un gramme virgule huit raha ohatra hoe tsy mikotrana, dia iny izany anisan'ny hoe karazana détail fotsiny ilay izy, fa raha ohatra hoe te hihinana protéine ianao dia atombohy amina ity amin'ity détail anankiray ity fotsiny dia mitanao fa miova ny vatanao, misalama. Ah, ho tantaraiko anareo amin'izay izany aho hoe inona izany ilay protéine, anisan'ny protéine za misy izany aho, tena anisan'ny tena tiako aho, ary tsara resaka rapport qualité prix aho dia ny atody, dia ny atody izany an hohaninao an, dia atao oeuf dur izy an, na endasina, tsy atao be menaka be raha manendy azy an. de iny a no haninao a ohatra hoe atao sakafo maraina de iny moa zany a ho an'ny lehilahy de naraka ny voalazan'ny mpikaroka moa zany de hoe ny lehilahy afaka mihinana atody efatra isan'andro a, ny vehivavy afaka mihinana atody telo izay raha tsy diso ahy de hitanao fa mitombo ny protéine ho anao de ankoatran'izay koa ny akoho blanc de poulet de fikarakarana anazy moa zany a tsy mila atao be menaka fa karakaraina amin'izay fomba tsy haiko ohatra hoe menaka iray sotro ohatra dia ampiarahana amina legioma ohatra ny eo akaikiny fa izay moa izany mbola resaka hafa indray dia ny ankoatran'izay be dia be izay mety sarotsarotra hita eto amin'ny tanàna misy misy koa ohatra hoe dendy afaka mihinana dendy ianao fa zavatra anisan'ny sarotra hita izany izany raha ny fijeriko azy fa ianao mety mahita dia ao anisan'izany koa ny henakisoa koa azo hanina, nofony moa izany fa tsy ilay taviny iny an! Dia karakaraina tsara fotsiny, ampangotrahana kely izy amin'izay mba tsy hatahorana hankarary an! Dia izay vao endasina araka izay mampety an'azy. Dia isan'andro ianao izany an, mila miezaka mihinana an'izay, na dia ataoko ary ohatra hoe mihinana atody fotsiny isan'andro aho dia efa dingana mahasalama tsara izany. Ao anatin'izany koa ohatra ny hen'omby fa ny hen'omby tsy dia azo atao betsaka loatra fa Kelikely, kelikely ary ze mampety azy fotsiny dia mila gerena tsara fotsiny zany hoe amin'ny fomba ohatran'ny ahoana no ihinanana azy, firy grammes isan'andro, arakaraka ny activité anao, fa zay ndray ho resahantsika ao anatina vidéo hafa, fa anisan'ny zavatra. Hafahafa foana moa izany ilay hoe misy miteny hoe mila mihinana protéine dia dia hoe ahoana ny manao an'izany a? dia izay no nazavaiko anareo a! satria ohatran'ny hoe tsy haiko, ohatranà zao ohatran'ny verivery mihitsy taloha hoe ahoana ary izany hoe mihinana protéine izany? fa ny fanampiny moa izany dia misy an'ilay poudre de lait iny a, azonareo atao ho fanampiny raha ohatra hoe tsy ampy ilay izy satria iny manko a manampy anareo a mba tsy hoe hikarakara hena be ohatra nefa maika dia ilaina iny dia ohatran'izay ilay izy a dia izay ny video antsika androany momba ny protéine dia mazotoa lesy an!